The sun was shining this morning. Oedd yr haul yn twynu bore yma. Oedd yr haul yn twynu bore yma. Oedd yr haul yn twynu bore yma.

Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw? Oedd hi'n bwrw glaw? Where did we stay again? Lle wnaethon ni aros eto? Lle naethon ni aros eto? Lle naethon ni aros eto? Where did you live in 2001?

Have you finished? or Are you finished? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Dolly Jellu was cold. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. oedd Dolgellau yn oer. Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Have you had breakfast? Ti wedi cael brecwast? Ti wedi cael brecwast? Ti wedi cael brecwast? What time was it five minutes ago? It was 25 past 11. Why? Faint o gloch oedd hi bum munud yn ôl? Oedd hi'n bum munud ar ugen wedi un ar ddeg. Pam? Faint o gloch oedd hi bum munud yn ol? Oedd hi'n bum munud ar ugen wedi un ar ddeg. Pam? Faint o gloch oedd hi bum munud yn ol? Oedd hi'n bum munud ar ugen wedi un ar ddeg. Pam? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? I drank whiskey. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky. Was it foggy? No. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. Oedd hi'n niwlog? Nac oedd. I have eaten everything. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta pob peth. The beer was disgusting. Oedd y cwrw'n afiach. Oedd y cwrw'n afiach. Roedd y cwrw'n afiach. I was going to pay. O'n i'n mynd i dalu. O'n i'n mynd i dal e. O'n i'n mynd i dal e. I wanted to be famous.

He didn't go out. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. Has Dracula died? Or, is Dracula dead? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? Ydy Dracula wedi marw? I didn't like history when I was in school. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? I've hurt my leg. Dwi wedi brifo nghoes. Dwi wedi brifo nghoes. Dwi di brifo nghoes. My grandfather came from Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. Oedd fy nhaid i'n dod o Glasgow. John New. Oedd John yn gwybod.

Did it rain yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Na ddo. Has someone been here today? No. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. Oes rhywun wedi bod yma heddiw? Naddo. They've had a shower. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. Maen nhw wedi cael cawod. Have you listened to the program? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? Wyt ti wedi gwrando ar y rhaglen? I didn't buy a sofa. Nes i ddim prynu soffa.

Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Did you have a shower? Ges di gawod? Ges di gawod? Ges di gawod? Archibald Marmaduke slept in the shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. I have eaten too many bananas today. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Dwi wedi bita gormod o fananas heddiw. Someone called last night. Nath rhywun alw neithiwr. Nath rhywun alw neithiwr. Nath rhywun alw neithiwr. What did you have for lunch? Be ges ti ginio? Be ges ti ginio? Be gest ti ginie? We were hidden under the bed. Or, we had hidden under the bed. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. Oedden ni wedi cuddio dan y gwely. How much did you pay for the cake? One pound. Faint nes di dalu am y gacen? Punt. Be nes di dalu am y gacen? Punt. Be nes di dalu am y gacen? Punt. Which pub was it? Pa dafarn oedd hi? Pa dafarn oedd hi? Pa dafarn oedd hi? I had a knife. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. Oedd gen i gyllell. Did you catch something last night? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Nes di ddal rhywbeth neithiwr? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nobody wanted to hear the story.

Were you sleeping? Yes. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Oeddet ti'n cysgu? Oeddwn. Where has our house gone? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Did you switch off the television? Nes di ddiffodd y teledu? Nes di ddiffodd y teledu? Nes di ddiffodd y teledu? Where has your friend gone? Lle mae'ch ffrind chi di mynd? Lle mae'ch ffrind chi di mynd? Lle mae'ch ffrind chi 'di mynd? Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Was Raquel Welsh? No. She was American. Cymraes oedd Raquel? Naci. Americanes oedd hi. Cymraes oedd Raquel? Naci. Americanes oedd hi. Cymraes oedd Recl? Naci, Americanes oedd hi. They hadn't noticed. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Doeddwn nhw ddim wedi sylwi. Did you hear the neighbour's dogs last night? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? Glywais di gŵn y cymdogion neithiwr? The electricity bill has arrived.

At what time did we arrive? At ten past twelve. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am ddeng munud wedi deuddeg. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am ddeng munud wedi deuddeg. Am faint o'r gloch wnaethon ni gyrraedd? Am ddeng munud wedi deuddeg.